خیر میڈا گھر وی جیڑھا ہے اوج تقریبا ویہہ توں پنجی کلومیٹر دا فاصلہ ہے سوئی آباد شہر کنے بہرحال میں اپنے گھر کنے تقریبا پندرہ ویہہ کلومیٹر غیر علاقے دے وچ موجود ہاں ایں علاقے دا جیڑھا میکوں کلچر ایں علاقے دا میکوں ویو ایں علاقے دا سر سبزہ میکوں جیڑھا پسند ہے میکوں اپنا علاقہ یقین کرو بھول گئے ماشاءاللہ ہر پاسے دیکھ سکدے وے تساں دور دور تک تہاکوں درخت وی نظر آندے پن اوندے کہیں علاوہ اتھاں مین جیڑھی چیز ہے مین اتھاں جیڑھے ساڈے علاقے وچ ماشاءاللہ امبیں دے باغ ہیں مالٹیں دے باغ ہیں تے امروداں دے باغ ہیں اتھاں بالکل ہی کوئی باغ دا نام و نشان تک وی گئے نہیں تے میں ایک بندے کنے پوچھے میں کہ یار کیا گال ہے یار اتھا باغ بالکل ہی گئے نام اون بندے نے جڑی گال کیتے اون آکھے لالا جی اتھا پانی بالکل ہی کھارا ہی تے ہن کیمیکل ایسے آ گئے کہ جڑے اسا کیمیکل وغیرہ اپنی زمین کو پہلے دینے ہیں اون دے کنے بعد گندم وغیرہ بھی تھیندی ہے تے کپا وغیرہ بھی تھیندی ہے تے باقی باغ وغیرہ تھا بالکل ہی گئے نہیں تھیندی اچھا سین ہے کہ ہن تسا اے بھی سوچیں دے پے ہوسو کہ یار باغ تاں اسا ہر ویلے دے دے ہیں ہر جگہ دے دے ہیں ہر ویڈیو دے دے ہیں برحال اے کہ اتھا اسا ایسے کہیں دوست دے نال ویڈیو ساڈے کول کوئی ہئی کینا تے اساں اے سوچے سے کہ اساں ہی وجہ کنے فیدہ اٹھاؤں تے اتھاؤں ویلوگ ہی بنا گھنوں ہی ٹائم ٹائم تھیندا پے پنج دا تے اساں آکھے کیوں کہ تقریبا ساڈے ست وجے تک تا ویسے ہی اپلوڈ کرنی ہوندے نا ویڈیو اسرا پیارا ویو آندا پیا یار میں کہ چلو اتھاؤں ویڈیو سٹارٹ کر گھنوں پلیز اگے بھی تاکہ میں ریکویسٹ کرنے رہا پلیز مہربانی کیتا کرو ساڈی ویڈیو کو فل واچ کیتا کرو اور جڑے نویں آمڑ والے دوست ہیں ساڈے چینل کو لازما سبسکرائب کرے سچا سین ہے کہ تھا باغ تا باغ رہ گیا بھیک شے میں بئی ڈٹھے تھا پانی اتنا جھکے ہوئے نا اتنا وڈے وڈے کھو مارے ہیں کہ باشو میں خود ہرے آندے حالانکہ ساڑی علاقے دے وچ ایسا سسٹم بالکل کیا نہیں پتہ نہیں وجہ ہے کہ ساڑی علاقہ جڑا نا وہ بالکل دریائے چناب دے بالکل ہی قریب ہے فقط این وجہ کنے نا ساڑی علاقے دے کھو جڑے ہیں اچھے ہیں پانی اچھے ہیں اے بورنگ جڑا دے دے پہ وے اے ہی ٹائم بالکل ہی بند دے وے بالکل مین جڑی چھے ہے وہ تو اکمالی کھاما سی ہی ایک تا میں کو ڈر بھی لگ دے یہ دیکھ سکدے وے کہ کتنا گہرائی دے وچ بالکل تلے پکھا تک بھی نظر نہیں آندا پیا میکو زیادہ تجربہ کوئی نہیں تقریبا نہ ہوئے 50 تو 60 فٹ تقریبا کھو جھکا ہوئے اے خود اندازہ لاؤ کہ پانی کتنا جھکا ہو سی کیونکہ اے ایسے علاقے ہیں کہ جتھا پانی جھکتا کوڑا ہے بزرگ لوگاں کول اساں اے سنیا ہوئے کہ جتھا دریا ہے مثلا کوئی بھی دریا ہے اگر اون دا علاقہ ایریا بالکل نزدیک ہوئے اتھا بالکل پانی اونچا ہوندے اچھا سین ہے کہ اتھا ایک میں ایسا بال اٹھے می کہ تقریبا اون دی 12 13 سال بلکہ 14 سال ہی عمر تھی سکدے غالبا

اچھا سینے دوستو کہ اپنی بوا کو مندے کڈی ویندا ہے ماشاءاللہ کیوٹ بال ہے ایندے نال مل کے نا ساکو دا بہت چنگا لگے تے بالکل ادھا پی ہے کہ جس جس ٹائم میں جمیا تا ہوں والے بالکل ٹھیک ہم اوندے کنے بعد وال تقریبا بھی ادھے 5 سال دا ہم فالج نے جھٹکا مارے دے وال میرے ہاتھ وغیرہ بالکل منڈے تھی گئے بس اللہ تعالی معاف کرے سی ایندے نال مل کے نا ساکو دا بہت اچھا لگے سی